Bir ýigrim, otuz ýyl, kyrk ýyl mundan ozal biz göremizak, ýöne ýaşulylardan eşitýäs. Bir mert-mert adamlar geçipdir. Mert-mert zenanalar geçipdir. Şolaryň ýanynda fuzulçylyk edip kep aýdanlarynda, Aý, kep diýerler, ünnäp ýörmeli-lä dur diýip, ýene öz öňki mähebbetleri bilen ýaşaýanmyşdyk. Şol adamlar şaýat oturyp zikr edip ýa pirlere gatnamaýan bolsun. Kän oturyp zikr etýänlerden gowy-da şol adamlar. Kyýamat gün görersiňiz şol adamlar derejeleriniň ýokarydygyny. Olar kefiň yzynda dälmiş.

Ynsanlaň gaýraty etek düşen zaman bolupdyr. Gerekmejek gürrüňlere dada gatyşyp du, birini ýamanlap du, biderek-biderek gürrüňlere girip dular, sen kep gulak asma. Gadym türkmeniň bir mert-mert adamlary bar, özleri garaçy bolsa, türkmen garaçy diýýärdi, awam diýdigi-da. Özleri awamyň içinde-de bolsalar, şüjre ýerde mert müşdükler, sen şolardan bol. Şuň bir netijesi şuda.

Şony gulak asmaly däldiler. Bolýa sag bol diýmeli, eşitdim bolýa taňry ýakasyn diýmeli. Netijesiniň birişi-de. Ikilenji netijesi özüň Hudaýyň öz sogabym diýip, öz kyýamatym diýip, öz gabrym diýip, Öz buzurgwarym diýip, öz şahsyýetim diýip, öz heýsiýetim diýip, öz ululygym, bir mert musulmançylygym diýip, özüňden başga kişä hormat goý, Hudaý saňa kän padaş berer. Deslapky kep innemesizlik boldy-da, ikilenjisi başga kişä hormat goýmak. Hamany birinden içiň ýanygly Hudaý üçin ýuwutýaň-da. Hakyň bolsa hakyňa ýetiş. Hakyňa ýetişmek şerigatda bar zat, oňa gürrüň ýok. Emma bir muhim zat däl. Ýöne kep boljak indi yzarlasaň. Allah üçin ýudun tarapa hormat goýdugyň bolar. Gerçe tarap erzeşi ýoka hormat goýmaga. Onda-da hormat goý. Hudaý niýetiňi bilip durandyr, Hudaýyň ýanynda honça eziz bolarsyň. Kän Rejebaý araza tutmalardan seň sogabyň kän bolar. Birini eşitdiramaly gürrüňler bada a eşitdirip ýörme. Biderek bir gerekmejek gürrüňda bir şugullyk etmek, narahatçylyk etmek, ýüregi agyrtmak, zindigileri bozmak a beýtdirip ýörme da diý, näme peýdaň bar diý. Onda tarap gulak asmaýa, sen de gulak asma. Kep diýýänlerin gulakasmasyzlyk we öz ýanyňdan ýatdaş etde ýazda goý, hä men birine hormat goýsam, är heleý, dogan, ene ata, hemsaýa we tä her kime bolsun näň Rasulullah aleýhissalamyň mübärek sözünde Hudaý maňa padaş berjekmiş. Eýni Mekkäni hormat goýup duran ýalyla, Mekkeýi Mukarremäni. Saňa işi düşüp gelýän adam. Seň ymzasy seň ymzaň şoňa gerekmişdik seň elinden tutmagyň gerekmişdik gel agam sen ştadan git o otaga gir ondan tam ol otaga gir diýip ýola salmagyň we şuňa meňzeş hormat goýmakda bellije zatda özüňden çürim sogap ýygna näme bilen hormat goýmak bilen näme bilen ihtiram hormat goýmak bilen Näme bilen? Hormat goýmak bilen. Bir ýerler diýdi ki, şeýtan seni waswasa edýä, şuny aýt diýip aýtma. Ehtiram goý tarapa. Pygamberimiz aleýhissalam yzyndan aýdypdyr. Ve innekum satalqawna rabbakum feyesalukum an a'malikum. Ýene 6-7 dagyga wagtymyz bar. Ey ummatym diýipdir. Iç-tiçkin dünýeden geçjeksiňiz diýipdir. Şu üýşmelegiň içinde bir nefer galmandyr. Bir nefer galmandyr, 1400 ýyl geçipdir. Iç-tiçkin dünýeden geçjeksiňiz we biz de hemmämiz-de geçjekdiris. We hemmämiz-de geçjekdiris. Adyňa buýsanma, çemelli düzler, çemen senden guryr, jeren eglenmez. Hemmämiz-de gitjek.

Bir müdir we müdiriýetiniň etegindäki adamlaň arasynda, hanabadalaň arasynda şol kepgezdirmäýin, goý musulmançylyk dogan bolup ýaşalsyn diýse, ol okan dereje padaş Hudaý kyýamatda berjekde. Amallar soralyp duka, bir adam men kän Rejebaý araza bilen diýip öwe gelse, bir adamda men-ä hormat goýup kepgezdirtmedim diýse, ine bi mahul öwe süýşjekde. Mahul öwe süýşýärde. Oňam Pygamberimiz aýdypdyr, Waqad bellagtu, eý sahabalam men-ä eşitdirdim boýnumdan sowdum diýipdir. Ymam Agzam Ebu Hanifäň şägirdi Ibn Mubarekde kän eşitensiňiz, Marly Ibn Mubarek. Şol aýdýar, Şoň zamanynda bir jowan oglan mamyş, özi otuz bäş ýaşyň töwreginde dünýeden geçipdir-a şo jowan oglan. Abdulla ibn Mubarek şoňa diýenmişdik, Arusul ubbad, sofylyň owadany gelşigi diýenmişdik. Edýän işin-aý diýä-ha, ýüzi-gözüni aýdanak. Sofylyň gelşigi şody diýä. O näme diýenmişdik? Kafir-de görse, öýüne getirip, nahar berip, çaý-suw berip, sowgat berip goýberýärmişdi. Sen nätdiripbäň? diýipdir muňa adamlar. Kafiri öýüňe getirip, çaý-suw beripbäň diýipdirler. Wah, belkem, musulmançylyk gowy zatmyşdyk diýip, musulman bolar diýip umyt edýärin diýipdir. Indi bi adamlara hormat goýşy ýerden aýlanypdy, ýerden Hudaýyň razyçylygyny gözläpdi. Kapyr öýi hem öýüniň deňesinden geçende, Gel-how! diýip, çaý-suw berip, elinde-de sowgat berk goýberýärmiş-de. Indi öýüň içinden başla, biri-birine musulmanlaryň hormatyny gözdeş mahaly, jematyň içinden, mähelleden, ahundan, eşidýänden, eşitmeýänden, O-oň pirmişdik, o-oň sopysimmişdik, o-o-o-o guruhdanmyşdyk, o-o firgadenmişdik.

Ve ennel muslimine ihweh, hemme musulmanlar dogandyr diýipdir. Hala seň piriňe gol beren bolsun, hala gol bermedik bolsun, seň musulman doganyň şol. Hala seň firgaňa girsin, hala girmesin, seň musulman doganyň şol. Hala seň menen ugrdaş gitsin, hala gitmesin, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah diýen bolsa, Muhammed pygamber aýdýar, seň doganyň şol. Beraderi dini şol. Käbäni kybile bilýän bolsa beraderi dini şol. Ustadymyz Jepbar Ahun Takdir aýdýar. Allah hefs etsin, ýandan bardan özünden ne eşitdin? Biz özümiz kän eşitdik. Dersiň başynda eşitdik. Saçagyň başynda, çaý suwuň başynda eşitdik. Ustadym Jepbar Ahun Takdirden.

Ikisi bir ýerde oturanda, Saltan Mäda hun tagsyr on ýaş dagy ondan uly konno bolsa, şonuň ýanyna bilije edep goýup, çöke düşüp, elini dyzynyň üstünde goýup oturardy diýýär. Şo wagtda ikisiniň piri-de başgady diýýär. Saltan Mäda hun tagsyryň piri-mürşidi şo wagt Ketdi pir işan, Nazar ahun tagsyr Mahiriň piri şo wagt Begmyrat işan. Emma biri-birlerini görenlerinde tamam edep goýup, hormat goýup, jany bilen içimiz, daşymyz meňzeşdir diýip oturýanmyşdyklar. Içimiz, daşymyz meňzeşdir diýip oturýanmyşdyklar. Hem piri dedämmişdikler, her gaýsynyň murşidi başgamyşdyk. Musulman musulmanyň doganydyr, pirleri başga-da bolsa. Firgaty başga-da bolsa, bir umumlykdan musulman doganydygyny ýadyndan çykarmaly däldir. Resulullah aleýhissalatu wesselam ýüz elli müň sahabasynyň arasynda kyýamata çenli eşitdiren gürrüňinden.